Ha yvu marane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Che ha'e hína General Arnulfo Soleil, General de la Fuerza Aérea Paraguaya. Mba'e pene rembiapo peteĩ Cruz Zuve ipyahúva pembosako'i hína, ajépa? Ha upéva la rojapóva, ko'ápeko heta ore rokalkula mba'e la ikatu jajapo, pórke ro'e japáta hepyeterei la kombustívle, hepyeterei la repuestokuéra, mba'e la ikatu jajapo la ikatu hag̃ua javeve ha ani hag̃ua hepyeterei. Ha upémarõ roñepyrũ roñemongeta ha roarma peteĩ organisasión hérava Investigación y Desarrollo, ha upéva odepende hína ko Fuerza Aérea Jefatura de Estado Mayor-gui. Ha ko'ápe katu nde rehecha la equipo la omba'apua upe Investigación y Desarrollo-pe. Ha upépe ro'e mba'éta la ñande objetivo ha ro'e Ñañeha'ãta jatopa mba'éichapa ñambovaratove la jeveve, javeve hag̃ua varatove ke jaiko ñande mba'e ryrúpe, ñande kóchegui jaiko javeve hag̃ua varatove. Ha upémarõ ro'e mba'e la ikatu jajapo ha jaheka umi motór. Ojogua nunga umi motor avión-pe ha ñakonverti ha jahecha ikatúpa ñamboveve. Ha romba'apóma hína un áño ipikomi. Ha rojapopáma peteĩ primera fáse, jarovevéma ha ko'ág̃a jaroĩma hína segunda fásepe. Ko'ág̃a peipuru peteĩ mokõiha motórma hína, ajépa? Mokõiháma hína, kóa ko motor imbareteve ha ipyahuve avei. Ha oho porãiterei hína, este díapa nde rehechápe oja ovevéma. Ha ore ro'e la kóare, rosẽtamaha la ore objetívope. Mba'e hína pehupytyséva ndoikuaáivape g̃uarã. Ha ore, ore rojaposéko Paraguáipe. Ha ikatu hag̃uáicha jaha ñandéngo heteitei jareko lugarkuéra oĩva heta produksión péro ndorekóiva tape porã. Ha umi rupi ikatu hag̃uáicha ñag̃uahẽ ñande mba'e ryruvevépe, pe pu'atãme. Ayvu marane'ỹ. Ha ayvu marane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra? Che ha'e ingeniero electromecánico Eduardo Campo Cervera. Nde remba'apo ha'e hína peteĩ kurusu veve imotor pyahu ojejapóva Paraguáipe hína, oñembosako'íva, ajépa? Ha romba'apo hína pévape roipytyvõmi peteĩ parte técnica mive pe ñande Fuerza Armádape. Ikatu hag̃uáicha oreresivi la y roñembojaimi hesekuéra ha roikatumíva rome'ẽ la orekuaamívavi chupekuéra ha roipytyvõ hag̃ua ha jajoipurupa hag̃ua oñondivepa. La che amba'apo pe avión reve peteĩ caja de transmisión orekóva mokõi polea ha isãva. Ha ma'erã hína umi isã. Pe isã ojejapo pe poléandi ikatu hag̃uáicha pe motor mbarete. Ohasa pe eje de motórgui ohasa pe eje de hélicepe. Mboýi isã pea hína. Pea isã, pakõi isã ha pépe ikatu hag̃uáicha pe mbarete ohasa porã pe motórgui pe hélice ha isegúro porã hag̃ua oiko porã hag̃ua pe aviónpe pórke amo yvatépe ndaha'éi la mba'e mba'e ojapo porãrã pórke pe Ndaha'éi pe yvypeguáicha jaikatúnte japyta peteĩ hendápe, tapeku'ápe pórke amo yvatégui yvy mantene ra'arõ ramo, py'areícha ofallárõ. Osóramo peteĩ sa mba'e ikatu oiko. Ha peteĩ mokõi mbohapy peve osórõ lomívonte ha'e oikóta. Perla heta orekói ikatu hag̃uáicha oimba'apo porã ha iseguro porã. Pe'aiko mba'éicha hag̃ua peẽ pejapo ojejapo avoíta sapy'ánte hetaite péicha isã. Ojejapo avoínte péicha pe modelo péva, péva peteĩ sistema o peteĩ solución oĩ aja mbohasa hag̃ua la mbarete peteĩ éjegui ótro éje g̃uarã. Ko ñande mba'apohápe ohasa pe éje de motórgui, ohasa pe... eje de hélicepe. Mba'éicha rehecha hína kua ko tembiapo? Ahecha porã ko tembiapo ojukágui Paraguaygua ikatúva omba'apo mba'e pyahuy ojejapo'ỹaiti ha ojerovia hag̃uáicha jehe. Ayvu marane'ỹ. Ojaposéva mba'epyahu heta jevy oñeñandu ha'eño oĩgui hapichakuéra ijerére rehe ndojeroviáiva hesekuéra térã ndohechamombyrýiva. Oĩ heta tapicha okyhyjéva mba'epyahu apógui. Ohóva tenonde gotyo ojerovia ijehe. Okyhyjéva mba'epyahúgui ndojapói mba'epyahu. Libre Juan.

Ñapo disparata la avión. Maerã. Aja proba aguante la motor pyahu.

Ha avei oĩ yvypóra okyhyjéva ha omboguejyséva upe ovevesévape. Koichagua tembiapo rupive ojehecha tapicha Paraguái iñaranduha ha imbareteha oñeha'ãvo ojuhu mba'éichapa ikatu oveve hetaiteve Amo yvate arai gotyo.